Nilqgħu magħna lil Kane Said, insellimlek. Kane jibda jkun magħna mit-taqsima tal-logħob responsabbli. X'jisim eżatt
Grazzi lilek Alfred u lit-tim tiegħek li ta' kull ħmistax se tkunu qegħdin tilqgħuna biex insemmu leħinna. Ekku.
Għidilhom ftit, l-ewwel nett x'jisimha l-entità tagħkom u x'inhu r-rwol tagħha? Ara, bħala Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli, bl-Ingliż Responsible Gaming Foundation, nemmnu li hemm bżonn, vis-à-vis il-vizzju tal-logħob, il-logħob patoloġiku jew inkella gambling problem, nemmnu li hemm bżonn aktar għarfien permezz ta' kampanji edukattivi, kampanji li nipprovdu aħna stess, issa nitkellem aktar 'il quddiem. Nemmnu li hemm bżonn iżjed riċerka f'dan il-qasam. Għaliex għadna għadna fil-bidu ta' dan il-vizzju ta' din il-pjaga soċjali li trid titqies fuq l-istess livelli bħal l-alkoħol, il-vizzju tax-xorb u l-vizzju tad-droga. Hija huwa wkoll vizzju ikrah li jkisser familji, ikisser persuni li jwassalhom għal affarijiet oħra. Hekk hu, hekk hu. Nemmnu wkoll li hemm bżonn li l-persuni hemm barra, speċjalment dawk li qegħdin ibatu mill-vizzju, nipprovdulhom alternattiva, alternattiva għall-vizzju. Issa nitkellmu wkoll dwar attività li ħadna Kemm aħna fiha fl-aħħar ta' Awwissu. Eħe, fir-Rabat, hux hekk? Iva. Qabel nitkellmu dwar din l-attività, meta tgħid, meta tgħidu logħob responsabbli, xi tfisser? Għax il-logħob ma mhux logħob jibqa'? Jew hemm differenza bejn pereżempju li inti tilgħab żewġ numri tal-lottu s-Sibt għax hija tradizzjoni, jien naf lgħabt five euro lottu pereżempju, U hemm differenza milli tmur titlef kull ma jkollok il-casino jew. U l-mistoqsija tiegħi li ma ta' Alfred kif ħa tinduna għax inti once li qiegħda f'vizzju normalment hija diffiċli li inti. Għal mod tal-kelma jekk jiena dħalt fil-vizzju tal-logħob. M'iniex qed ninduna kif forsi jien naf in-nies ta' madwari jistgħu iġagħluni nkellem lilkom pereżempju. U kif kif wieħed idur magħha? Ara li persuna tilgħab bi pjaċir, li tistrieħ mentalment, li żżommha bħala rikreazzjoni. Per eżempju, mort coffee morning. Iva, iva, iva. Il-problemi jibdew jinqalgħu meta l-persuna tibda tgħaddi minn ċertu fażijiet tal-ħajja li Tqum filgħodu, taħseb fil-logħob, torqod billejl, taħseb fil-logħob. Il-logħob isir l-ordni tal-ġurnata. Iva.
Il-problemi jibdew jinqalgħu wkoll meta l-ħsieb dejjem imur fuq il-logħob u inti l-relazzjonijiet tiegħek soċjali, relazzjonijiet tiegħek mal-maħbub tiegħek, mal-maħbuba tiegħek jibdew, tagħti preċedenza dejjem lil-logħob. Tilgħab il-paga kollha, pereżempju. Taqbad elf ewro paga u tilgħab elfejn ewro. Allura dejjem minn taħt, inti dejjem minn taħt. Tilgħab aktar milli jmissek.
Tispiċċa kif jgħid il-Malti fixxa. Ma jkollok. x'minn fejn iġġib il-flus. U vizzju iwassal għal vizzju ieħor. Sfortunatament iwassal għall-alkoħol, iwassal għad-droga. Importanti li aħna bħala Fondazzjoni Għal-Logħob Responsabbli inkunu ta' spalla għal dawn in-nies permezz tas-servizzi tagħna. Se nkunu qegħdin ngħidu kif. Però illum il-ġurnata qabel min kellu l-vizzju tal-logħob probabbli jew tmur f'xi casino jew inkella jien naf tilgħab xi mħatra żgħira. Imma llum permezz tal-internet minn fuq il-post tax-xogħol tista' tilgħab il-logħob tal-azzard u titlef il-. Eh, le, rajt.
Għax tħalt fija.
Għajt, għajt.
Le, inti għandek kontroll tagħha l-ħaġa wkoll għax tant kemm hija komda. Le, irrid ngħid. Taf fej qiegħed fejle. Intom konxi li hawn iktar opportunitajiet faċli iva. li tilab.
Kunu ċar, il-biraħ kien hawn il-futbol. Jina għat nara Liverpool Napli, per eżempju, kien hemm l-Inter, kien hemm erbolo bit-tajbin. Jina ċert li ħafna nies tilfu l-flus għax labu l-famuża karta. Issa, ma nistgħux nirħbew. Din hija realtà. Jiġifieri anke l-logħob fuq il-futbol qed ikun hemm. Jekk inti
kull darba li hemm il-futbol inti tittilgħab, dak vizzju? Ara, sewwa qed tgħid Alfred, illum il-ġurnata aħna nipprovdu servizz. Nipprovdu s-servizz dak li ngħidulu esklużjoni, self-bearing. nipproċessaw bħala Responsible Gaming Foundation dawn is-self-bearing forms. X'inhuma dawn is-self-bearing forms? Meta persuna tkun titteskludi lilha nnifisha minn ħanut tal-logħob jew każinò partikolari. Hemmhekk timla formola, ma tkunx tista' teskludi lilha nnifisha għal sitt xhur, għal sena jew inkella jekk tipprovdi ċertifikat mediku mingħand speċjalista tkun tista' tagħmlu għal perjodu indefinit. L-MGA, l-Awtorità tal-Logħob Maltija, sabet, kif qed tgħid sewwa inti, Fed, li persuna tista' teskludi lilha nnifisha minn ħanut tal-logħob jew casino u xorta tmur tilgħab online. L-Att ġdid dwar il-Logħob li ħarġet l-Awtorità ssostni li barra l-esklużjoni minn dawn il-land-based parlours, ħa nibdew bil-mod noffru l-faċilità lil persuna teskludi lilha nnifisha wkoll minn online websajts. Għax kif qed jgħid tajjeb Alfred illum at a touch of a button illum faċli immens. Qiegħed fuq tal-linja għandek l-internet u tista' tilgħab minn hemm il-ħin kollu. Jiġifieri hemm imma dak jiġi vizzju ieħor, vizzju ikrah. Jiena kont intqajt ma' nies li jilagħbu waqt li qegħdin xogħol, fuq il-post tax-xogħol. Inti qed taqla' l-paga. Qed tilgħab il-paga, probabbli tlifta l-paga x'kun għadek aqqas qlajthom, u tiġi darek mal-ħajt. Kif se tixxi l-affarijiet għal uliedek, kif, il-flus li suppost użajt biex tħallas il-kontijiet tad-dawl. Xirja normali għad-dar. Xirja normali, biex tħallas, biex tħallas is-servizz tat-televiżjoni, biex tħallas il-mobile. Tiltaqgħu ma' nies li lanqas ikollhom biex iħallsu jilagħbu kollox l-affarijiet essenzjali. Iva, iva, iva, il-każijiet ivarjaw. Nerġa' ngħid din hija pjaga soċjali, imma l-għajnuna qiegħda hemmhekk. Aħna nipprovdu s-servizz tal-one triple seven, one seven seven seven, fejn persuna li għaddejja minn dawn il-problemi tal-vizzju jew inkella qraba tagħha, tiegħu jew inkella ħbieb jixtiequ jċemplu fuq dan il-call centre tagħna. Fil-fatt in-numru kien qed jidher hemm. Jiġifieri jekk hawn xi ħadd għandu l-problema tal-vizzju tal-logħob, jew ir-raġel tiegħek sinjura għandu din il-problema tal-vizzju tal-logħob, Wieħed jista' jċempel one triple seven u hemmhekk x'jiġri meta jiena nċempel one triple seven? Hemmhekk persuna dejjem iżżomm l-anonimità, titkellem ma' staff imħarreġ, aħna għandna staff il-call centre tagħna imħarreġ kontinwament matul is-sena biex ikunu jafu kif japproċċjaw dawn il-persuni, kif jitkellmu ma' dawn il-persuni. Nerġa' nirrepeti, l-għajnuna qed hemm, l-ewwel pass huwa dejjem l-itqal pass, imma nħeġġeġ lin-nies hemm barra li jagħmlu kuraġġ, aħna qegħdin hemm biex ngħinuhom. Mhux biss permezz dawn is-servizzi tal-helpline tagħna u ta' self bearing forms, imma wkoll nippruvaw nieħdu sehem f'attivitajiet biex nipprovdu alternattiva għal-logħob. Minn hawnhekk nixtieq insemmi l-attività li ħadna sehem fiha fl-aħħar ta' Awwissu. Fil-fatt għamiltuha r-Rabat hux? Iva, iva.
Attività sportiva, ma x'għandha x'taqsam mal-? Iva, għal ħdax-il sena konsekuttiva l-zuntier tal-Knisja ta' San Pawl fir-Rabat kienet xhud għal logħbiet sportivi għat-tfal u għaż-żgħażagħ. Dħalna għaliha din l-attività għaliex.

eżerċizzji fiżiċi, it-tfal u ż-żgħażagħ tagħna jistgħu, iva għaliex le, iżommu 'l bogħod minn dawn il-vizzji, vizzju tal-alkoħol, droga, imma rridu nirrikonoxxu llum il-ġurnata li iva, hemm il-vizzju tal-logħob ukoll. U titfa' wkoll il-ħsieb tiegħek fuq xi ħaġa oħra iktar light biex ngħidu hekk. Kien hemm rispons għal kampanja bħal din? Iva, iva, ir-rispons tat-tfal u ż-żgħażagħ kien inkoraġġanti ħafna. L-entużjażmu kien wieħed kbir. Aħna konna hemm preżenti bħala staff tal-Fondazzjoni biex nagħtu kull tip ta' informazzjoni. Feedback kien hemm u telefonati rċevejna wkoll. Barra minn dan kollu, Alfred, Għada se nkunu qegħdin inniedu bħala Fondazzjoni l-kampanja edukattiva tagħna għas-sena skolastika 2018-2019. X'nagħmlu f'din il-kampanja? Aħna nemmnu, Alfred, li t-tagħlim għandu jibda mill-età tenera tat-tfal tagħna. mhux tat-tfal biss imma anke tal-ġenituri biex ngħinuhom ukoll fit-trobbija ta' dawn it-tfal. Illum il-ġurnata tfal t'inqas minn tmintax-il sena saret norma tarhom bil-laptop, bl-iPad, bil-mobile u sfortunatament għandhom faċilità libera li jibdew jilagħbu free of charge fuq dan il-Facebook. Aħna nirrikonoxxi, nirrikonoxxu din ir-realtà, inżuru l-iskejjel primarji ta' Malta u Għawdex permezz tal-maskott tagħna, Ċipi, u permezz ta' preżentazzjonijiet, attivitajiet b'differenza nippruvaw nitkellmu ma' dawn it-tfal u nispjegawlhom x'inhuma l-kunċetti, pereżempju, ta' ċittadinanza diġitali. X'inhu l-kunċett ta' logħob responsabbli? X'inhi d-differenza bejn vizzji differenti u d-dinja tal-internet? Ekku, tmorru l-università wkoll, hux hekk? Iva, iva, nagħmlu lezzjonijiet ta' ngħallmu lil dawn l-istudenti tal-Fakultà għas-Saħħa Soċjali. Ngħinu kif nistgħu Alfred. Permezz ta' dawn il-kampanji ta' għarfien nippruvaw noħolqu daqsxejn dan is-sens soċjali ta' għajnuna. L-għajnuna qiegħda hemm u aħna xogħolna nippruvaw nagħmluh mill-aħjar possibbli. Proset.
Tajjeb, tajjeb li nerġgħu nfakkruhom fuq il-one triple seven. Ekku.
Hija one triple seven hija l-mod ta' kif inti tista' tirrikorri għall-għajnuna, jiġifieri kif għedt sew inti, l-ewwel pass huwa dejjem daqsxejn iebes, però huwa free of charge, huwa helpline, jiġifieri intom ħa tieħdu parir, jista' jkun li għandkom dubju, jista' jkun li hemm xi ħaġa li m'intomx qegħdin tifhmu bħalissa. Dawn l-affarijiet tistgħu tirrikorru il-Fondazzjoni Responsible Gaming Foundation 1777 għal aktar għajnuna u għarfien. Grazzi ħafna Kane. Grazzi lilkom. Nibdew niltaqgħu magħkom regolari jekk ir-raġel tiegħek, it-tifel tiegħek u kif qal Kane din hija Problema illi għandna f'pajjiżna kemm f'Malta u kemm f'Għawdex. Jista' jkun li t-tifel tiegħek, u inti taf, għandu din il-problema. Li l-paga jilgħabha, anzi pjuttost ikun tilifha qabel irċieva l-paga. Ħafna drabi jiġri li għadu laqqas ħa l-paga u diġà lagħab u lagħab iktar mill-paga. Mela allura hemm għandu problema. U tajjeb illi tqumu minn hemm, iċċemplu one triple seven, ħadd mhu se jkun jaf, u hemm nies ittrenjati, ġifieri dawn mhu se jqogħdu jxandrukom, ġifieri hija anonima u tkunu tistgħu timxu jiggwidawkom huma kif it-tifel tiegħek jew ir-raġel tiegħek jew int għandek tieqaf milli tkompli tilgħab logħob mhux responsabbli. Niġu għall-Facebook, ħa ngħidlek kemm għandek.